Hemmäňize salam! Geliň biz bu gün at çalyşmalarynyň düşümde üýtgäşini öwreneli. Ýagny geliň at çalyşmalaryndan başlaly. At çalyşmalary personal pronomen. Ine bizde at çalyşmalary ýagny men, sen, ol, biz, siz, olar. Ine ich, men, du, sen, er, Ol oglun, zi, ol gyz, es, ol zat, vi, biz, ia, siz, zi, olar, zi, siz, sylag-hormat görnüşinde. Ýagny, ine, ia, siz, zi, siz. Ia, meselem, öňüňizde siz bilen ýaşdaş adamlar bar bolsa, meselem, Siziň bir doglanynyňyza geldi diýeli, iýsi siz şolaryň hemmesi bilen sen diýip gürleşiň. E siz şondan diýýäňiz, Sag boluň siziň geleniňiz üçin. Ýagny, ýa siz, ýagny siziň geleniňiz üçin, ýöne siz diýýäňiz şo sen diýip ýüzlenýäňiz şolara. A bärde Sie, ýagny siziň sylag-hormat goýup gürleýän adamyňyz, meselem, ýaşy uly adamlar, wezipesi uly adamlar, siziň başlygyňyz, meselem, zadyňyz, a, şolar, meselem, öňüňizde duran bolsa, ýagny siziň siz diýip gürleýän adamlaryňyz öňüňizde duran bolsa, siz şolara diýýäňiz, ýagny, Siziň geleniňiz üçin sag boluň! Ýagny sen dik gürleşýän adamlaňyz we siz dik gürleşýän adamlaňyz. Ýa-da prosta ýönekeýje bir adam öňüňizde dur, ýöne siz şol adam bilen siz diýip gürleşýäňiz, siz diýip ýüzlenýäňiz, ana şol adamda siz zi, ýagny uly harp bilen görşüňiz ýalyk gürleşýäňiz, ýüzlenýäňiz. Indi pozessiw pronomen. Pozessiw pronomen türkmençe dogry terjimesini Bilemok, ýöne manysy we meň terjime etişime görä, eýelik ediji at çalyşmalar, ýagny degişlilik görkeziji. Meselem, meniň, seniň, ýagny onuň, biziň, siziň, meselem, meniň kitabym, eýelik, meniň şoň eýesidigimi görkezýän at çalyşma ýa-da kitabyň maňa degişlidigini, ýagny şo eýelik ediji at çalyşmalar. Ýa-da degişlilik görkeziji at çalyşmalar. Ine bärde näme bar? Bärde singular, birlik, plural, köplük. Ýagny singular bärde ine üç sanak, şul üçüsi girýär singular, ýagny kimler maskulin, a geçen sapakda gürleşişimiz ýaly oglan jynsyna degişliler, feminin gyz jynsyna degişliler we noýtrum ortalyk jynsyna degişliler. Ýagny artikllary der, di, das. Indi biz häzir şularyň Düşümde üýtgeşine öwrenýär. Düşüm ine bu tarapda, ýagny biziň birinji düşümimiz nominatiw. Baş düşüm where was, kim, näme diýen soraglara jogap bolýar. Indi biziň pozosiw pronominlerimiz, ýagny meniň, seniň, onuň, ýagny aýdyşym ýaly eýelik ediji görkezýän sözler, at çalyşmalarymyz.

Olaryň kakasy Iýofada sylag bolan siziň kakaňyz. Ine, şu at çalyşmalarynyň, ýagny baş düşümde üýtgeýşi, baş düşümde aýdylyşy ýagny. Meniň kakam seniň kakaň. Indi bärde feminin, ýagny Meine Mutter, meniň ejem, Deine Mutter, seniň ejeň, Zaýna Mutto ol oglunyň ejesi we şeýle gyzy. No, düşnüklidir diýip umyt edýän. Bärde-ne e harpy goşulýar. Üns beriň, e harpy-ne şularyň hemmesinde-de bardyr. Men bulary gyzyl bilen bellemedim, ýöne e harpy hemmesinde bar. I Mutto, Mutto, Mutto. Hemmesi meňzeş. Indi Noitrum. A. Jana noýtrumda bulam meniň çagam, seniň çagaň, ol oglan, ol oglanyň çagasy we şeýle ene noýtrum bilen maskulin görşüňiz ýalyk meňzeş i köplük, köplük bilenem feminin meňzeş, ýagny goşulýar diňe e harpy. Meine Eltern, meniň enem atam, deine Eltern, seniň eneň ataň we şeýle dowam edýär. Ýagny ene possessiw pronomeniň ele ediji at çalyşmalarynyň baş düşümde, üýtgeýşi. Indi, genitiv. Genitiv, eýelik düşüm. Eýelik düşüm wessen diýen soraga jogap bolýar, ýagny kimiňki. Kimiňki. Ýaňky personal pronomenlerimiz, ýaňky at çalyşlarymyz, at çalyşmalarymyz. Aňsat bolar ýalyk düşünmek. Indi, eýelik düşümde, maskulinde, Meines Vaters, ýagny Meniň kakamyň. Indi şu ýerde aýdybam geçeýin, eýelik düşüm türkmen dilinde goşulmasy yň, iň, nyň, niň, ýagny meniň kakamyň, meniň ejemiň, meniň çagamyň, meniň enem-atamyň. Ýa-da ine, nyň bolsa kitaphananyň. Şo eýelik ediji, eýelik düşüm ýagny. Indi genitiwde, ýagny eýelik düşümde üýtgeşýär. Meine Vaters, deines Vaters, ýagny seniň kakaňyň,

Iris Fatarys. A olaryň kakasynyň Iris Fapar Fatarys ýagny hormat bilen siziň kakaňyzyň. Ene hemmesiniň düşülip goşulmalary S S S S. A we hemmesinde-de Fatarys Fatarys Fatarys Fatarys ýagny S bilen bile bolýar. Indi feminin.

Meselem, Zaýnes Kindes, ol oglanyň, çagasynyň otagy, maşyny, oýunjagy. Indi şu ýerde biz şu goşulmalary ýat tutmaly bolýarys. Ine, bärde-de ine serediň, nominatiwde-de maskulin bilen neutrum meňzeş,

Görşümiz ýaly, indi, hä, işe şu ýerde goşulma aýdyp geçmedim. Ýagny goşulma türkmen dilinde diýdim, yň, iň, nyň, nyň. Şeýle-de bolup biler, goşulma ky, ki, ýagny degişlilik görkezýän, ýagny ky, ki. Meniň, meselem, aýdyp bolýar, meniň kakamyň maşyny ýa-da maşyn kakamyňky. Şu ikisem, ýagny eýilip düşüm, ýagny genitiv. Indi datiw. Datiw bu ýöneliş düşüm, türkmençe. Soraglara jogap bolýar. Wem, wo, wan. Ýagny, oý, ýagny wem, kime, wo, nirede, wan, haçan. Kime? Nirede? Haçan? Ýöneliş düşümiň goşulmalary türkmen dilinde a, e, na, ne, ýagny, a, e. Meniň kakama. Meniň kakamy, a seniň, a meniň ejemi, meniň çagamy, meselem, bu sowgat meniň çagama, a meniň, a bul, a jaý meniň enem-atama we şeýle a e na ne, ýagny nirä men kitaphana.

Oýram Fata siziň kakaňyza Iram Fata olaryň kakasyna Iram Fata hormat bilen ýüzlenýän siziň kakaňyza. Goşulmalar hemmesindene meňzeş. Men gyzyl bilen bellemedim ýöne ýadyňyzdan çykarmaň. A Fata hemme ýerdede Fata Fata Fata bolar. Bärde ene bulam.

A. Kimiň? Nämäniň? ýa-da Kimiň? no Kimiň? Nämäniň? we Ni? Nirä? diýen soraglara jogap bolýar. Türkmen dilinde goşulmalary y, i, ny, ni, ýagny Meinen Vater, Meniň kakamy. Maýnemutda meniň ejemi, Maýnkint meniň çagamy, Meniň enem atamy. Bärde-de geliň indi munuň üstüne durup geçeliň. Maýnemutda meniň ejemi, Meselem, meniň ejemi,

Oýramutda siziň ejeňizi, Iramutda olaryň ejesini, Iramutda sylag bilen siziň ejeňizi. Indi geliň meselemlere seredeliň. Ýagny şu ýerde gök bilen ýene-de şo oglan jynsyna degişliler, gyz jynsyna degişliler. Ýagny maskulin.

Na meinem Vater. Indi akuzativ ýagny ýe ýagny ýeňiş düşüm. Ýeňiş düşüm aýdyp geçişimiz ýaly y, i, ny, nji soraglara jogap bolýar. Ýagny er besucht meinen Vater oft. Ýagny ol meniň kakamy näme çalt-çaltdan görmäge gelýärdi.

Baý meskin bes bu otag seniň çagaňky diýlip düşün we passiw ýöneliş düşüm kimin kimi Das Zimmer gefällt deinem Kind otag seniň çagaňa çagaňyň göwnüne ýarady seniň çagaňa ýarady meselem kimin göwnüne ýarady çagaň Kime ýarady? Çagaňa ýarady. Daýnem ýagny datiw, daýnem kind, datiw, daýnem kind. Akustiw, Ich sehe dein Kind, men seniň çagaňy görýärin. Kimi? Kimi görýärin? Seniň çagaňy, ýagny dein Kind, dein Kind, seniň çagaňy görýärin. Indi köplük san. Das sind unsere Eltern.

Akuzatiw. Ýeňiş düşüm, kimi, diýdik. Ol biziň enem-atamyzy doglan gününe çagyrdy. Kimi çagyrdy? Enem-atamyzy çagyrdy. Indi şu ýerde bir sözlem. Meselem getirdim. Bar diýjek bolýan zadym bir zat. Hemişe sorag bereňizde iki sorag beriň diýjek bolýan. Ýagny özem şu köp meselem meňzeş bolmagy mümkin däl nominativ baş düşümiň kim näme we akuzatiwiň ýeňiş düşümiň Kimi, nämäni? Soraglary meňzeş bolmagy mümkin, ýagny kim näme, kimi nämäni. Şonuň üçin soraglaryňyzda ýönekeje ine, mes a, näme diýilýär, sözlemi gördüňiz, okadyňyz, ine şonuň haýsy düşündigini biljek bolsaňyz, meselem, a, bir sorag bermäň, meselem, kim? diýip sorag bermäň. Ine, Ich verlor meinen Bleistift, ýagny men galamymy ýitirdim. Kim? No, kim ýitirdi? Ýöne bärde Maýnen bla bärde nominatiw bolmaýar. Sebäbi nominatiwde ýadyňyza düşýän bolsa, ine, bärde Maýnen diýip ýok. Ýagny, Kim näme edeli? Ýene sorag berýäňizmi? Meselem, kimi? Nämäni? Kimi nämäni? Men galamy ýitirdim. Kimi nämäni? Aha, nämäni? Galamymy. Myny blaýyş diýip. Blaýyş diýip der bolan üçin galamymy, ýagny myny. Eder, Galamymy ýitirdim. Nämäni? Kimi? Nämäni? Galamymy? Akusiç. Kolleje bar diýjek bolan zadym iki sany sorag beriň. We şu günlükçe köp sag boluň, peýdaly bolandyr diýip umyt edýärin.